Ah, masikati akanaka mhuri yezimbabwe mhuri sei sei zita rangu ndonzi kelvin uh, eh, aka kivomania nhasi tine tine vakuru vakuru ivo vakarwa hondo pachirungu tinovati mawar veteran mwana wamdhara dj olex but nhasi ndi comrade olex mhuri sei sei comrade
kuramba ndichingofara kuti imi majonaristi mukuramba muchiuya kutaura nyaya dzeu ndizvozvo uh, tinotenda uh, tisingapedzi hedu nguva yenyu toda kubvunzawo comrade kuti maizvifambisa sei pamanga muri kuhondo muchifamba kubva kuna, kuna point a kusvika kuz pamaifambidzana nemukuru mukuru wenyika ivo Uh, president robert gabriel mugabe vakuzivawo kuti mainyatsozviita sei ya inini ndakararama ndiri panzvimbo nacomrade robert gabriel mugabe eh, vamugabe anga ari sahwira wangu chaiye chaiye wepadhuze mhm. kubvira achiri mukomana asati asungwa achisungirwa nyaya dzehombe ndaifamba nayo but nyaya hombe yandinoda kuti nditaure ndeyekuti anonzi gabriel mugabe akakurira mumhuri yevanhu vainamata vaiziva chikristu chekuziva kunaka kwamwari eh, kuti azonzi robert gabriel mugabe vabereki vake vaipinda postoti saka ngirozi iye inonzi gabriel iye vazvonaka ndo yakazoita kuti azotumirwa unzi robert chi gabriel mugabe robert iri ranga riri zita rekuti varungu vanozo varungu vanga vasingagona kudaidza mazita edu echishona aya mm. asi vaigona kudaidzawo awana najimi anana claudi ana uc saka iye akazonzi robert kuti akwanise kudaidzika ah. asi ravo nekuti waipinda postori chinamadzo wakamupare kuti gabriel starenkiwe mugano ndopaunozoona muprofita uyu ainzani kumutendi ndofunga ndenomiya here paanozopa chiprofita chekuti nyika inoyi ichatongwa nemunhu ane zita rechi renkirosi munaire wandiani robert gabriel nhasi ndiama kuti rg airport
aiwa ndizvozvo pakajeka because rinenge riri gamba inenge iri legacy yamunenge muchitaura nezvavo because uh, ivo na nanelson mandela vekuSouth africa havana kunyanyosiyana because vakaplaya amajor role pakusimudzira maafrican countries kuti vawane rusununguko because uh, ndivo vatinoti the fathers of, uh, of africa uh, vakadaro uh, nevamwe but ndoda kubvunzawo comrade panguva yamairwa hondo musati mapinda ndakanzwa kunzi vanhu vanga vasingabvumidzwe kuna festo izvezvi kuna festo tiri kuita zvatinoda tichitofamba tichitoenda ikoko but uh, panguva zvinhu pazvanga zvakaoma panguva yacho iyoyo muchiira zvisinenguko zvainzi isusu hatisi kudiwa kuna festo but izvezvi weare free to go wherever we want munoti right nguva yekuna first yeah, kuna first kwangu kusingadiwe vanhu vatema asi isusu vatsvuku seni zvangu kutsvuka uko haizi first paul taibvumidzwa because ganda redu ranga rakada kufanana neti asi mhaka yekuti isusu taizoti tine bvudzi reblack takanzwisisa kuti tinofanira kunge tichirwira pamwe chete nevatema nekuti ndiri mwana wemutema kutsvuka aiwa ndizvozvo chaizvo chaizvo saka isusu muna fest meme mamusingabvumidzwe bvumidzwe vanhu but isusu tisitaizoenda unotengera vabereki eh, mazepe tumbatya twakanakanaka anditona maberry bottom mm. maberry bottom aya wazonzwa kuti aipfekwa maberry bottom mm, mm. aidai so nemaperazo andisika nema pane mamwanzi machiko ndatokangamwa iya yayoka aitengeswa mumashops evarungu wachibata mhm. mastores iyayayo ndakanatsokangamwa hangu zita racho unoziva nguva yafamba ka kubva before hondo kusvika nhasi tarisawo makore aenda saka hazvina ndakuita ndichikangamwa mazita ayayo tisi taizopota tichienda ikoko tichivaigira but muna festi zveshuwa maiti mukangoonekwa munhu mutema mairowa benzi mhm. maisabadzirwa nembwa vaisada Wazvibata. Ende kuputa fodya ka. Fodya yesa bvumirwa kuputa nemunhu wese wese. Mhm. Asi ndinozomboita mubvunzo ka. Mm. Wekuti kana mai rambidzwa munhu mutema muna first meme kwaibikira tea warungu ndiya. Mm, kuti havasi havasi vanhu vatemera tisizwe zitaita vabikira. Ehe, ipapa apo manje. Inini ka ukazonotsvaga zita rangu rinonzi tiri boy chairo chairo ka. Eh. Tisana na tea boy wachona. Ora izvo ora izvo ora izvo. Ehe. Ndabata kwabata. okay maita basa nekupa jekesa ipapo ndoda kubvunzawo muri kuti chii nowadays tine ma2 k vamwe vacho kune maboni whatsapp maboni facebook uh, maboni instagram maboni tiktok vasingazive nezve uh, nhoroondo yamanditsananguridza yese yehondo iyi yekuti maizvifambisa sei machita sei uh, ndakaona kuti kudhuze mutown kune yakanzi hebert chitepo school of ideology of ichi inenge ichidzidzisa vechidiki vava nevamwe kuti chimurenga chacho chaifamba sei muri kuti neamatuki ava vanofanira kudzidziswa here gwara rehondo iri kuti vagare vachiziva kuti imimi kuti vazobudirira vachiita zvavanoita vachiita matiktok vachiita mafacebook skits avo aya imimi mune a bigger part yamakaita kuvasunungura bcause sure vanga vasingambowani privilege yakadaro dai mamusina kuita zvamakaita zvandinoda kutaurira ka nyika ino yakauya nehondo nyika ino yakauya nechimurenga kuti nyika ino izodaidzwa zita rekuti dzimbawo zimbabwe handisika pakarwiwa pakadeuka ropa mwana wevhu akarara munhu achirwira nyika ino saka chikuru chandinoda kuti ndikurudzire kune vamwe vakarwa hondo kufanana nesu maovhesi mm. anditika kudzimba ikoko kwamuri ikoko potewo muchidzidzisa vana kuti vazive kukosha kwechimurenga ende kuitira kuti vazive kuti chimurenga ndepapi pachakabatsiridza kuti tive nekuzvitonga kuzere zvaizvezvizvi handiri kuona pakugara kwatakaita uku waakutozora mafuta handitika waakutoshandisawo whatsapp zvichireva kuti dai nguva iyoyoyo varungu vaigona kuti whatsapp ndeye varungu chete iwewe uri wetsamba saka ndopandida kuti ndiburitse papa pandina kujekesa kuti vabereki imimi nesu isusuka hurumende tikuedza kudzidzisa vana nditika tsika dzedu kwakabva nyika wazviona pai paunonzwa pachinzi dzimbawe nditika zimba remabwe zvekuti ini ndinoda kubhilivha kuti pakaiswa harare kunzi harare ndo yacapital city pakatovhiringidza capital city yaifanira kunge iri masvingo capital city of harare because zita rezimbabwe rakabva pacapital city yatinoti chi great zimbabwe dzimba dzamabwe saka ndo yaifanira kunge iri chi capital city ehe patakabva kurodhizha tichiuya aiwa ndizvozvo chaizvo ah, mhuri yezimbabwe getimbogumira pano tisinawo mwana wamudhara Uh, DJ Olex, comrade DJ Olex, to be continued.